I tuzaan ah hin kei dotkhatnak ah chim ka duhmi cu dothlennak cung ah a hramthok in nihin tiang ka lungput kha uh, keimah i ka hmuh ning le keimah nih ka ṭan ning le keimah nih uh, hmailei ka ruahchanmi pawl tete tu khi vun chim ka duhmi si. Uh, Hihi pau dothlennak tiin hin ah a biapi cu kan rak theih i ah CNA te pawl an vun cuah cu 1988 hrawng in khan a rak si i ah khakha an nih an i tinhmi le an kalpimi kha phundang khi zei kan ti lai. ah an chunmang kha a rak um ve ko i federal democracy kha an rak i tinhmi kha si hrimhrim cang i khati khan hram a rak thawktu khan si i cuticun a hung um a hung um i NCA timi Hnatlaknak kahdaihnak te hna kha hung um i mahka zong khan agreement a tuah vemi ah khan an hun i tel i uh, cuticun hung um ko kan rampi cu democracy lei ah a hun i mer thluahmah uh, kan i nuam ngai cang Atu hin cun hi hnu kum kuahra ah cun kan rampi hi zalennak um lai i kan ram ah aa khimkhahnak um lai i tlukrualnak um lai i ram nuam ram ṭha salai tiin ruahchannak kan ngei cio i cuticun aa lunghmui ngai in kan kal cuahmah lio ah kum thong hnih kul le khat ah Mi Aung Hlaing nih Ana a vun kan chuh tikah mipi sin in chuh tikah khan atu hi pau dothlennak timi hi a hung chuakmi a si. Le hi a chuah ka te i uh, sandah piah hna a rak um i mipi cawlcanghnak a rak um ka te hin ramleng lei ummi vialte zong hi kan thinlung ah khin uh, phundang piin khan ummi zeiti si hmanh ah hi dothlennak hi cu kan tei tiang chia le ṭha aa hngalh tiang hi kan dirpi a hau timi hi keimah ka pumpak i biachahnak ka rak tuahmi si. Le cucaah cun aa thongkhat cakua kum kul le kum khat February nikhat ah ana ting si i kha hnu zarh hnih thum ah khan kan Khrihfabu chung i upa Isi upa chungin minung panga ruk kha kai sawm hna i kan biakinn tual bak ah khan lai thil in khan hihi ralkap uknak hi kan duh lo, ana an lakmi hi kan duh lo, hi chung hin kan chuah hau, kan tei lai timi kha kut dong pathum therh in khan ka rak aupi hna i mah ni zing zong ah cun thawngṭha bia chim ka rak si i Zeidang bia Pathian bia kha chim loin kan ram ah hi tluk in ah, ralkap hna nih anmah uknak a hmunhnak dingah le anmah an i duhnak ah a phunphun in rampi ngeih an hmang i zeitluk in dah harnak an kan pek timi kha keimah i ka feeling kha ka rak chim i mi Mm, tampi zong nih kan thazaang a lakmi zong an um, mm, a ka soisel mi zong kha an rak um i mah nak cun nihin ni tiang hi ka thinlung ah khin Zeitik hmanh ah hi thil hi cu ka ngol lai lo. Ka support peng lai i pau dothlennak timi cu ka thlacamnak in ka ṭanpi lai. Ka hmurka in chim khawhmi, chim khawh caan ka ngeih ahcun ka hmurka in ka ṭanpi lai. Ka ngaihchiah chawva ka thil ti khawhnak um si ahcun ka chaw ka va zong in ka ṭang lai ti kha sehchihnak ka ngei. Cun hi paudo ṭhennak kan tuah tikah hin aa hriam kan i tlaih cang caah hin kan fa kan nau mi tampi hi an thi te lai ti hi ka hmuh cia cang. Cun pumtling loin ummi zong kha kan um lai ti kha mitthlam ah khan ka suai cia dih ko nan suai cia cio ko lai tiah ka ruat cun khua le ram zong hi a rawk lai kangh u kan tawng lai ti kha theih cia si tlawmpal luk lakah thantlang te hna zong ka te khin a rak kangh u dih kha si ko i le mah vialte kha kan ton lai i dothlennak kan tuah tikah hin kan tei thluahmah lai i thisen pakhat luang lo le nunnak pakhat dih lo le chawlava dih lo le inn le lo rawk lo in teinak kan hmuh lai timi cu a si kho lo i cucaah cun kan ne thawh vekvek cang caah hin ah, harnak kan tong lai thih lo kan tong lai zatlakpi cimh kan tong lai Sihmanhsehlaw a donghnak ah teitu kan si lai timi kha ka rak zumh pengmi kha si. I kei cu pastor ka si caah hin Khrihfa kan si, pastor kan si i zei in dah kan tei ne lai timi biahalnak khi ka hal hna selaw Pathian thawngin kan tei lai ti kha si ko. Ka tleihmi cu Zekhariah cung i Zerubbabel sinah vanmi a ra le Pathian bia chimh tikah khan, ṭih hlah na tei ko lai. Ralkap ṭhawnnak thawng zong si lai lo, nangmah thazaang zong in si lai lo, ka thlarau ṭhawnnak thawngin a si lai, tiah a timi hi kum hram tok tein dothlennak ai thawk ka tein ka dirpimi a si. Cun raltuknak caah khan rangleng le rangtum kha an timhtuah sihmanhsehlaw teinak taktak cu Bawipa sin a ra lai timi hi a hramthok tein ka dirpimi a si. Cucaah cun zumtu kan si i kan zumhmi kha kan fiang i teinak hi kan hriamnam a ṭhat caah kan minung a tam caah a si lai lo. Einak a ngeitu Pathian kha kan bochan lai i Pathian lung kan lawmhter lai i Pathian duhning in kan dohnak cungah hin a donghnak ah teitu cu Bawipa si te lai timi ruahchannak kha ka ngei zungzal i kan thih zong ah a phu ti khi thih caan ah hin thazaang peknak bia ka chim tawn. Zophei CDF khi hika i ummi Zophei community nih khan uh, supporting committee an form i maka cun advisor zong ka si. CDF pawl an thi an lo tikah khin thlacam piaknak te khi biakin an tuah tawn i man caan caan ah thong bia zong ka chim beher zong ka chim tawn i o mah lio ah hin ka chim tawnmi cu nihin ni ah hin kan ralkap hna nih an nunnak an pekmi hi anmah an i ham mi bak a herh ahcun ka nunnak ka pek lai ka va luat phum a si le cucu keimah zong nih ka tem ve te lai i sihmanhsehlaw ka nunnak a dih zong ah hin ka thisen man hi alak a si lai lo caah ka naule nih an tem te lai midang nih an tem te lai kan miphun nih an tem te lai kan miphun nih an a hlawkpi te lai ti zumhnak in tuahmi si caah annih cu mah hi ruangah hin an a lunghmuih ngaingai ko lai ti hi ka chim pengmi si le cucaah cun tuzan caan ah chim ka duhmi cu nihin hi kan mipi thinlung ka zoh. Cun Chinlung media te hna tlangaunak cun caan caan ah CDF pawl zong nih tlangaunak a phu in tuah cio si. Cun Vaurong te hna nih tlangaunak tuah tawn si le mah tuah mi pawl vialte i a zohtu le thapetu zong kan tlawm chin lengmang. Minung zali zanga kan si zong ah khan a petu te tak kha uh, pakua pahra pakul hna kan si le thongkhat tinhmi hmanh kha har ngai in uh, hmuh a si cu bantuk dir hmun te hna in khan uh, kan sining ka zoh tikah hin mipi hi kan thi a dai lung a dong bantukin kan um rua tiah ka ruat cun uh, kan pawngkam ah biahalnak a um tawnmi cu mah hi dothlennak hi kan tei hnga hme maw zeitindah na ruah ti hi si. An kan tei tuk cang ṭung. Annih Taluk nih an ṭanpi, Russia nih an ṭanpi, India nih ṭanpi, Thailand nih ṭanpi. Kannih ṭanpi tu zeihmanh kan si lo, kan ngei lo. NUG nih zeihmanh an si lo. Atu Chin Lengkhawng sil zong um le zei pipa an tuah khawhmi um lo. CC Chinland Council ralkap kan ti le CDF pawl zong an hrokhrol ba nge cu khaki rian an tuan ti thiam lo ma tin zeitin me kan si ne lai a ceasefire khi siping ngi sa chau tha to i ma hi ka dei nak hna to hi tha deuh lo mo ti a chim mi bak hi kan pawngkam an tam tuk cang. Mm, mm, si, si. Na kei nih ka timi cu, ah, a si ahcun thla kan cammi hi zumhnak in kan cam lo hlah maw ti kha biahalnak pakhat ka tuah. Khrihfa mit in maw, Mm, hi dothlennak a chuah ka te hin thlacamnak hi ngaih a si i kanmah CBC USA hmanh nih hin atu hi kum thumnak tiang pehpeh bakin zarkhat voikhat in mm. thla kan cam i keimah zong prayer team ah kai tel ve i atam unon cu kai tel kho mm. le mah cu thla kan cam mi cu alak asi ding sia cun thla kan cam lai lo thla kan cam mi a theitu pathian nih hin a kan leh ko lai Pathian nih thlacam a kan leh tikah hin vei kan duh ning thengin a kan leh lo zongah a kan lehmi um ko. No a kan timi um lai. Yes a kan timi um lai. Wait ngak rih ti a kan timi zong um ko lai. Le mah cah cun nihin ni ah hin ziah zumhnak kan thla kan cam ni ah cun lungthin tak tein zumhnak he ka sinah nan au tha nan cam ah cun kan pek hna lai ti tu Pathian nih hin a kan hlen lai maw ti kha kan ruah hau. Cuti si lo cun thla kan cam awk a si lo. Ya thla kan cammi cu a kan Pathian nih hin a bia kha a lih ma si ne hnga bia kan kammi hi nan kahal ahcun kan pek hna lai timi zumhnak in thla kan cammi ya kan tei lai lo cu. Cun kannih cu a bia zumhnak chungah hram a butmi kan si a bia in a nungmi kan si Zecu Pathian bia in a nungmi kan si caah khan teinak cu bawi pata si hi raldohnak hin nan mah ta ruat hlah u keimah ta si tiah Bible ca chung a hun tam tuk ah chim i Nihin ni hi ral kan doh tikah atu nai ah Reverend M Thawngkam nih chim bantukin khan kan i hammi si lo anmah nih ningcang loin an kan tuah i an kan hrem i an kan tuah an kan thah i hriamnam in uknak an dirkamh tikah hin hihi kan dirkamh hriamnam in kan doh ve lo cun si kho lo timi tuahnak theih lo i hriamnam kan i lakmi si ngaingai ti cun Mm. le cucah cun nin ni ah hin an kan tha a ṭhawng lai i anmah tluk kan si lai kan tei lai timi hi dothlennak kan tuah ka ten ahohmanh nih kan ruahmim lai lo A ṭazami ral kan doh i a dingmi pathian kan sinah a um i dinnak ṭanhtu Bawipa nih hin a kan dirpi lai caah hin teitu kan si te lai timi ruahchannak he khan raldohnak ah a lutmi kan si. Le cucaah cun nihin ni ah hin ziahme kan tei lai maw? Ziangingchian zi maw kan lak ni lai? Ti bantuk hna biahalnak hna he nan tuah. Ah, an nih ralkap he tiah an a khawm an vei i ah, a tingting in tu hi an a chap cang. An thih zei an rel lo. An hriamnam ṭha, drone ṭha an ngei. Hriamnam ṭha an ngei, leh neh ci an ngei. Zeitin meh kan tei khawh ti hna lai. Mah cu kan theih buin pei kan rak doh cang cu. Cucaah cun zei hi dah kan teinak a si lai tiah cun kan lungsaunak hi si ko lai timi kha kei cu mah bak kha kaa ruahchanmi si. Cucaah kan lungsaunak kha kan teinak a si lai. Nihin ni ah hin hmaisuang ah hriam tlaih bak in a herh ahcun ka nunnak ka pek lai tiah a timi kan fanu kan fapa tam pi an um i atu ah hin kan theih ning sia cun an milu za in hriam zong kan pe kho hna lo uniform angki hmanh kan tuh piak kho hna lo kadan hmanh tha tein kan cawk piak kho hna lo ahodah amaw kan funu kan fapa nih nunnak pakhat te an ngeihmi an thappi an a pe ko an lungdong lo Kan ralkap pawl hen biakan a ruah tawn. A caan caan ah hi bantuk thutnak ah hen kan ralkap an rak lang tawn i CDF pawl he biakan a ruah tik zong ah zeitin dan chim kan lung a dong nai sai lo zeitik hmanh ah kan kir lai lo kan nunnak a zawh chung kan kir lai lo nan kan dir kam i hnulei in thla nan kan campiak i nan kan dir kap nan chaw nan va nan tha nan zaang in nan kan dirkamh si ahcun zeitik hmanh ah hnulei kir kan i tim lo tiah an ti dih ko tlang kan ralkap vialte nih hin mah tluk in an lung a ṭawn lio ah hin ahodah a lung der nihin i mipi supporter ramleng ummi ramchung ummi kan dihlak hi i dahhrehtu a si law kan thinlung hi zeidah a law timi kha a biapi tuk i cucaah cun kan sunghnak hi kan lungput in si lai kan teinak zong kan lungput in si lai mah cucu kei ka zumh ning a si i nihin ni tiang zong ah hin Dede nih Pu Daniel nih aa nannih pastor nan si nan income cu tluk in a tam lo i zeiti si hmanh ah aa silver group ah kan in chiah ve lai tiah a ka ti le e ka ti. Mah cu zeizah dah pek si lai ka ti le thong khat zahnih te. ah siseh kaa zuam lai ka si khawh tawk in kaa zuam lai voi Mm. voi khat bia ka pek khawh lo zong ah tlawmpal tlawmpal in ka pek lai i thongkhat zahnih tlinnak ding in kai zuam lai tiah ka ti Mm. ka chim duhmi cu atu nai ka va hmaisa ka chim bantuk khan Atu in CDF, CNA ti khan vu um i hmailei kong cu ti khan vum ko seh. A um ciami an si caah khan CDF thawh zong ah cuvel nan thawh lai timi hi ṭha tein ka thawh peng. CNA ca zong ah hin hi vial nan thawh lai tiah uh, khuami nih an kan tuk i an rak kan kholh tikah hin lungtho tein ka thawh peng. Mah cu zeidah a si? Nihin ni ah hin kan fanu kan fapa hmanh nih nunnak an thap ngam i an pek si cun ziahhme tangka thongkhat pek, zanga pek, zathum pek hi kan caah hin a har ee ti kha ka ruat i a pe duh lomi vialte he kan lungput bak kha si. Kan lungput bak kha si ko. Le cucaah cun ka thinlung ah a ummi cu kawlte nih hin vei an kan chawnh barh dih cang rua tiah ka ruatmi cu ka ruahmi cu tu daba le phit mui phan chin ti maw mi kut in rul tlaih ai timmi miphun ahin kan si hlah maw. Mi nih an nunnak va pe ko hna seh, teinak an hmuh tikah khin minṭhatnak uk ding seh cun kanmah nih lak kan i duh. Sihmanhsehlaw kanmah nih thazaang chuah i kanmah nih tep i kanmah nih thlanhripi puak in rianṭuan i kanmah nih nunnak pek cu kan duh lo. Nin nih han ngaingai te tiah cun Iran le American an i tuk lio ah Iran pawl an biachimmi radio i kan ngaih tikah kan ram ah rak lut u, welcome kan in tuah hna. Ralkap pakhat kan tan tiang in kan i kap lai. Nan kan hmih dih cikcek zong ah mah tiang cun kan ram kan dir kamh lai ti bak kha Iran an hrocernak kha ka theih tikah khan kha bantuk lungput ka pei herh cu American le Iran cu biatak te ṭhuan hna sulaw American nih vabulu an luah ko lai ti kha hopoh nih kan hei ruah cio ko asinain an lungput cu pakhat te kan tan tiang kan doh lai timi lungput ka si nihin ni Chin miphun pakhat kan tan tiang hi dinnak kong ahcun kan ṭhuan hna seh kan doh hna seh kan khang dih hna seh pakhat te kan tan zongah kan ram ca kan dir lai timi lungput ngei u si law bawipa aa lawm ko lai tiah ka ruat cucun pe bawipa nih aw hi miphun nih dinnak an ṭanh caah an lung aa rual caah tei an rial caah ka ṭanpi hna lai ti kha bawipa thinlung ah um ve lai i cuticun pathian nih cun kan caah teinak lam cu kan serpiak lai cu a ngai ngai cu thlacam mi zong kan lung a dong cang hi A petu zong kan lung a dong cang hi. Tlang a au tawntu zong kan lung a dong cang hi. A sa tawntu zong kan lung a dong cang hi. Diam he, zeitin he teinak cu kan hmuh ne lai. Timi kha, keimah ka feeling ka tu zan ah hin. Vai, hakpin ka chim mi ka sko. Zeidang he ke chim ok ke kan thiam lo mu. Me cu ca cun, ah, Winston Churchill nih a rak chimmi viate an chimmi hi thazaang peknak caah atu a donghnak an chim ka duhmi cu ralpi pahnihnak lio ah khan thongkhat zakua sawmli le kumkhat kum October ni kul le ni kua ah hin Haro timi sianginn ah biachimnak a rak ngei i mipi tampi nih a bia an rak ngaih lio ah khan bia a chimmi tu tiang i a rolingmi hi vei never give in never give in never never never never voi li bak ano zeitik mah kan ngol lai lo kan tei tiang nan lungdong hlah u ma Germany nih bom a thuat hna a nam cuahmah hna an sung dengmang ralkap tam tuk an thi cang sihmanhsehlaw dan lungdong hlah u keep up tuah hlah u tiah a ti le khakha mipi nih an ngaih tikah aw a si an ti le mahamik pawl he an vuan ni bo mi Germany ral cu a rauh hlan ah an tei ko mah kha kha zei dah si an lungput kha si ko kan sung lai lo kannih cu dinnak a ṭanhmi kan si. Cucaah cun hi uknak ṭhalo le phung ṭhalo hi cu Pathian min in kan tei lai timi an zumh i lungdong lo tein an tuk tikah khan an teimi kha si ko. Le mah caah cun amah nih bia a chimmi a rolingmi ah hin a mirang holh in a chimmi hi mirang holh ka thiam tuk caah si loin a fiang deuh lai ka ti caah success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm a ti. Duhmi hi teinak kan timi hi suknak pakhat in suknak pakhat ah suknak pakhat in suknak pakhat ah kan tlu lengmang ko nain kan lungthawhnak zor lo te um khi teinak cu si ti Mahca cun nihin hi Lai miphun nih meithal kan put lai, ralkap kan kah cuah man hala an thi lai i kan teimi lawng khi tei si tiah kan ruah ahcun teinak kan hmu lai lo. Winston Churchill nih a chim bantukin teinak cu kan sung ko lai, kan sung lai, kan palh ko lai, tinkhan sa kan lak lai, kan remh lai, kan ngol lai lo, kan doh thluahmah lai, kan doh thluahmah lai, zeitik hmanh ah kan ngol lo tikah khan teinak cu ra ti le a chim bantuk tein an tuah tikah Germany ral an tei ko cu te. Cucaah cun Latviu le nau hna nihin ah hin teinak kan timi hi sungh lo in um kho lo. Zatlak lo in um kho lo. Harnak tong lo in um kho lo timi hi kan fian lo ahcun dothlennak zong kan rak tuah lo ding si. Cucaah ka bia sau sual lai rak ka ngaithiam maw law hi ka emotion ngai hi bantuk ahcun zeiti si hmanh ah i dothlennak cu a ṭazami a dikmi dothlennak si tiah pastor te zong nih fek tein kan zumh i thla kan cam i kan ralkap ca thla kan cam i a si khawh ahcun kanmah zong kan pek ve i mipi vialte zong lungdong lo tein pe usih lungdong lo tein pe usih Pathian a zummi kan si Pathian bia ah aa hngaumi kan si cucahcun Psalm number sawmthum le pali tang hlei riatnak ahcun lung a dongmi kha Bawipa nih umpi hna i ruahchannak ngei lomi kha khamh hna ti Nihin ni hi kan lung a dongh zong ah hin kan nih kan Bawipa cu kan lungdongh lei a rianṭuan i a kan khamh zungzal teinak kan petu Pathian si hi na zumh ahcun na lungdong hlah. A tha chuah i hrim hihi mipi zong cah kan duh ngaingai hna i kan ralkap pawl zong lungdong lo tein ka thi a thih nun ah nun tiin nan i pumpeknak cungah upatnak kan pek hna. Kanmah kan ṭhawn ruangah a si lai lo, kan thilti khawh ruangah a si lai lo, dinnak ṭanhtu Pathian nih hin a caan a za cang tiah cun amah nih teinak kan pek lai. Kan tei hrimhrim lai ti cu kei cu ka zumh bak ti kha tutan caan ah hin chim ka vun duh i uh, ki ka lungthin chung i ummi ka feeling ka ka chimmi si caah rak ka ruat thiam hram u ti kha nawl kan duh hna ka lawm.